o shee bɛ o puuni bɛ o nyoɣu ni ka a chaŋ ti paai kpɛma ka saha n puuni n biɛri maa ti malila puuni tim dabam dabam n dila binshaɣu galiba n kpahi ka di bɛ di ko ka chɛ n malila puuni doro ka di gba bɛ di ko di wumma A yi nyɛ doo ka a puuni tooi biɛra pam, nyin yi yɛn zaŋ a maŋ zuɣu tibili ninmɔhi tibbu, ka pala di yɛn dila a nyɛvili nini pɔbbu ni neebu puuni nyɛla paɣ doro, ka zuɣu yaali nyɛ doo doro, di zuɣu paɣ zuɣu ti yaari pam. Yin tibimi o ninmɔhi tibbu, yi ni niŋ napaɣ ni di yɛn dila o nyɛvili. N na ku biɛra puuni, ka na kuli yɛra pahira. hali paɣa n tooi kuli doli ti kuŋ dɔɣu ka di nyɛla doo yili maa duŋ n boo ka o kuŋ dɔɣu maa o yi kuli yi doo maa yɛn taɣi kuli do so ka tim ka bi yɛn tooi yɛn dɔɣi mi ka a mi yɛli ni dɔɣu mali la tim bini bi tooi binshaɣu o mi dɔɣi ya di zali ni nyɛ dɔɣu n tim maa n yɛn lahi yɛli ti ni gɔra ti na ʒe ŋun ni tim bɛni mi ka a yi kuli niŋ li ti paɣa o yi kuli ka doo yili o mini doo yi kuli miri taba o yɛn dɔɣi ni di kani ti na ʒe n wum li. Di wurim ni daliri shɛli n-chaŋ ka bɛ dɔɣira. Dalirinima maa mi nyɛla dabam dabam dabam dabam. Dinzuɣu a yi be lala yɛlimuɣisirili maa puuni, nyin zaŋm a naba zali tiŋgbani ni n-viviɛn yɛliŋga m-baŋ purebila shɛli din gbibi a paɣa maa, ka taali nyɛli ni a zaŋ o chaŋ ashibiti ni ka bɛ ti vihi sɔŋ a. Ka taali nyɛli ni a zaŋ o chaŋ ashibiti ka bɛ ti vihi sɔŋ a. Ka bɛ yin vihi o n-vihi o, ka yɛli ni bɛ nya purebila shɛli din be o ni ka di wuhi ni o di dɔɣi. Bɛ mi nya daliri din be a gba ni ka di wuhi ni a di dɔɣi. To yiŋ yaa paagi maa na. Zaŋ a naba zali tiŋa duŋ yɛltɔɣa yaaba. Hey! Miri ka a wum vidiyo ŋɔ ka yihi namba n kooli ma yɛli ma ni a paɣa m bi dɔɣira bee a kuli a doo ka bi dɔɣira. M bi tibira. M bi bɔri ni so yihi namba ŋɔ n kooli ma m paɣa m bi dɔɣira. M bi bɔri ni so yihina m-bɔŋɔ ka o limana m-paɣi m bi dɔɣira m bi tibira ka kpɛm nyɛ ma ŋɔ maa ti mali soli gba ni n tooi lahi zaŋ ti yi yɛtɔɣ shɛli ban kooliri ma kpuɣi piɛɣu ti ma zuɣu la hee chɛli ma kooligu di zuɣu ka ti lan bahiri ti lamaana man ka tim tiri so Niriba ban daa tiri Dagbaŋ ka ti wani o bɛ dam li, bimbo ka Dagbaŋ na niŋ ti ba? Dagbaŋ bɛ yɛn ni so n-yi lu ka suɣimbaŋ luɣi. O ya ka zara tibiri pam, o ni daa tibiri maa hali o daa bi tibiri ka di yɛn liɣiri. Amaa di nyaaŋa ti kasam shɛli ti ni yɛn zaŋ yo ba ti lahi turi ba m-pahira. Zuŋɔ chɛbu ti yuli dɔɣite yiŋa. Dɔɣite malila loonima kpɛri ka taɣira amaa bɛri ka chaŋ. Zuŋ kom yɛn duɣ o. Chɛbu ti dabigi yaa kaza ni yaa kaza, yaa kaza, yaa kaza ka kana ka ti niŋ zahim bi ŋ-ŋɔ, n ŋɔ liɣiri ka a yɛn yo. Hal o ku niŋ a ka a bi kpaŋ laɣ shɛli a mini di maa di kuli halauna ni yɛra maa ka laɣ bɛ. To amaa di nyɛla Dagbanli ka bi yɛn ni o bom lala maa ka bi tib o o yɛli ni bi yɛn zu o ni Dagbanli wula zuɣu ka o yɛn tibigi a deeliɣiri ti mi bi nya ka ti daa ti puhiri ti ninvuɣu shɛba ban daa tibiri biɛhigu pun gari biri maa ka n ku nya ŋɔ zaa ka chɛ n tuma ka zaŋ nuu kpɛhi di ni ni n ti kpi ka n bɛ di wahala dizuɣu yaanidi n bi tibira Di nyɛla n yɛtɔɣa ŋɔ puuni ka a nyɛ bɔhigu naa bɔhima, a mali soli naa kooli bɔhima. Di nyɛla ni niŋdi vidiyo shɛŋa ŋɔ puuni bɔhigu ka a nyɛ naa bɔhima, a mali soli naa bɔhima. Di nyɛla nyini maŋ maŋ mali a dahalali yɛli muɣisirili ka di bɔri ni a mali ma shaawara n-nyɛ nyaangu la ka n gbilim pahi haŋkali di puuni. Di ŋuna, Amaraaba. Amaa m biɛrimi ka di bɔri ni n zaŋ yɛla di bahi mali ninvuɣ shɛb bɛn kanna ti bɔhiri ma bɔh shɛŋa din ka biɛhigu puuni maa. N ŋun niŋdi ma ka n ni yɛn niŋ bɔha di saha wula n-lee bala? M ba mi ka dɔɣite n-nyɛ ma, ka kpɛm mi n-nyɛ ma. Man gba yɛn yɛla n yɛlli ni m gba tɛha ni ti ma shɛm. Duri ŋ-ŋɔ bi tibiri ma n-tɛha ti ma la n-ŋɔ. Di zuɣu ayi dɔɣim ka tim daliri shɛli n chɛ ka a bi dɔɣira lala daliri maa dini mali tim di zuɣu a yi paai kpɛma n ti yɛli o din nyɛ shɛm ŋuni dee nyɛla ninvuɣu so ka di nyɛla Dagbanli ka o yɛn zaŋ ku bukaata o ku tooi wahu ti lahi kapi o yuli la di zuɣu nyɛma hali a ni tooi mali tim amaa ka zaɣila ka o ti lahi ka nyini sani Dɔn maa zuŋɔ n-leei liɣiri bɔbu shɛŋa mini maa, a bi lan chani kpɛm sani ka a ti lahi ti ka o sani. Hal AC mala ka a chaŋ kpɛm sani a ti lahi yɛn beni mi, to dɔn o ku niŋ li yoli taai. Amaa di beni ka ni ku mali tim ka a zaŋ a doro kana ka o yu yuli ni ka ti yɛli a ni a doro maa ni di ti lahi ka o sani ka wahala so. Di zuɣu Dagbani maa nyɛmi, A yi mali yɛlli, di simsim ni nyɛ maŋmaŋ karisariya viɛl nti mali dihitabili viɛnyɛliŋga, ka naan pa yino bɔri faaku shee. Hey! M bi tibira. Tibbu ka afaani shɛli din saɣi ni nir ku o saha zaŋ niŋ tibbu puuni. Pahila tibbu tirila daadam duŋ. Ka a tibila nyari m ba wulan vidiyo na ka di nyɛ doro n-zaŋ m ba wulan sɔŋ duu. Mh-mm. N daa bɔhiya ka labiri bɔhira, Yi nya m ba Pirbikuraba dahin shɛli riidiyo siteeshin yila mi? Ka yi nya o shikuru shɛli ni ka o ho dahin shɛli yila mi, ka yi mini bɔhi m ba piri bɛ kura ba yɛ ka o kpalim saŋkara yɛ ka o daa chaŋ ti wuhi bɛ shikuru ka kunna ka nya moto sarati ka o gbali kaba. Bɔ ka Dagbaŋ ni niŋdi o? Din niŋ ka di nya o gbali ni daa kabi maa dii daa kuli nya o kpimi maa, wahala bu ka o bihiri bɛ yɛn di? Ka n ku nya ŋ-ŋu ka lan zaŋ niŋ zaɣa zaŋ niŋ lala bini puuni. Dagbandoo malila suhudoo, di niŋ ka o bihi saɣi daadama niŋ ka o kani o malila suhudoo, amaa ka o bihi pɔra. Wahala kam bɛn di, nahiŋgu kam dunia ni nahim ba. Ninvuɣu shɛba ban ku tabiri sɔŋ na ka ti tooi yirina ti niŋ ni ŋɔ, ti ŋmɛri ni puɣu. Di zuɣu n ku yɛri a mi, a paɣa yi bi dɔɣira nyin zaŋ a naba zali tiŋa. Tahi ka bi va ti noli ka yihira, ta kahi yirila so ni. Hali so paɣa bi dɔɣira ka ku nya ŋun be dundoli shɛli maa tahi ka o dɔɣiri maa, o yi ku zaŋ o taɣi tiŋ din paya ŋɔ o yi ni dɔɣi mi.